א גוטן אווענט, ליל שישי פרשת וואו! פרשת תצוה! אונז האלט מען שוין קניי נהרא דא, מען האט שוין געענדיגט דאס, מרבין בשמחה. און במילא, אונז וועלמער רעדן ווייטער וועגן דעם, איך וויל ענק זאגן א זאך, אז איך האב געזיצן דא היינט צופרי, און די וויינען זענען עפעס געווען אזוי פשוט, נישט פשוט, זענען מיר געגאנגען אויף א העכערע לעוועל, איך האב געזאגט ליי ששי וויל איך אויך דא פארלערנען, און עס זענען מיר געוואר געווארן אסאך זאכן דא, ווען די היסטערי וועגן די קעדילעק איז אין וויינען, אלעמאל די וויינען, די נאמען פון וויינען האט מען נישט געגעבן א נאמען סתם אין די וועלט אריין, מען האט עס גענומען בשם המקום, ווען דו זאגסט איך דארף א בארדאו, וואס הייסט בארדאו? וואס טוישט דא? דאס הייסט בארדאו, און דארטן אין די ערד געבט ארויס די וויין, נאמט די אלט פלאץ וואס הייסט אה, שאמפעין. שאמפעין מיינט נישט מ'האט אריינגעגאסן סעלצער און דעם געמאכט שאמפעין. שאמפאניע איז א שטאט, א געגנט וואס הייסט שאמפאניע. רש הקדוש און רבינו תם און רשבם און רבם האבן געוואוינט אין אין די ריזשען אויף שאמפאניע. איך בין שוין דארט געווען. און דארטן איז טאקע זייער אינטערעסאנט טאקע. דו ווערסט אמאל געווען אין פרענס דארטן אין אין די שטאט פון טרוי און טרויס ווי מ'זיגט עס. ווי רש האט געוואוינט. די אלטע הייזער דארטן איך וועל אריינלייגן בילדער דארטן. מען זעט דארטן מען פארט צווישן די געסעלעך ווי לאנג מען קומט אן צו רשע הקדוש'ס הויז דארטן, און מען פיקטשערט זיך און מען אימעדזשינט זיך לויט די מסורה וואס אונז ווייס מען אז רשע הקדוש האט געדילט מיט וויין דארטן, איז ממילא די גאנצע זאך איז א אנדערע פלעיוואר, אונז פארשטיי מיר וואס דאס איז, אז דער ש ס איז דא אפילו א מיורעל אין רעמרפט דארט ווי רבי'ן תם מיט ריבם און רשבם ליגן, אויפן וואנט א גרויסע זאך ווי די רשבם מיט די מיט די טאכטער פון רשע, זיי זענען עוסק מיט די וויינען, מיט מיט מיט קעגל קעגס אויף וויין, מיט די פרדס דארטן, וואס האט געהייסן ליב די די דא, ווי האט ער געהייסן? געב מיך די נעמען פון פון די פון די פרענטש לידערס, נו? דער לויער דער פיטער ל פיטער דער דער פילאטו ל דער דער דער ליבעראל יא סאם וואן דער ליבעראל ריטשארד דער ליבעראל סאמטינג לייק דעט וויאזוי ניין ניין פרעזידענט דער ריווערער איך האב עס ערגעץ אראפגעשריבן און כ'וועל אריינשיקן דעם בילד און מיר זעהן דארטן. רבינו תם די רעמבראפט איז אין א וויכוח מיט הענרי דער ליבעראל. דער וויין ציט זיך שוין פאר דורות, די איידיע פון טרינקען פרענטש וויין זאל מען וויסן אז ס'קומט פון רש הקדוש, אונזער זיידע, דיין זיידע רשע?

פון אפרים? ער איז אפרמונים? וואו! פון אסנא איז געווען דיין באבע? פוטיפרה איז דיין עלטער עלטער עלטער? ס'איז אנבעליוועבל! סאו לחיים, דאס איז א מודי זאך, היינט האב איך געהאט, איך בין געפארן מיט א אובער, און דער דרייווער זאגט מיך אז ער איז מקנא צו זען די אידן וויאזוי איינער, עוועריוואן איז לוקינג אוט פאר איטש אדער, ביי אס לאטינאס זאגן זיי גענוי, נאובאדי קעירס. זאג איך וואס הייסט? זאג איך, ממש קיינער קעירט נישט? יא מען קעירט נאר פאר די פעמילי. זאג איך ביי אונז אויך, מען קעירט נאר פאר די פעמילי, באט אונז אלע זעמער פעמילי, און אונז רעדט מען פינף מינוט ווייסט מען שוין פונקטליך ווער אונז זעמער קאזינס. סאו די טרוט איז וויר אלל פעמילי, בני ישראל מיינט צו זאגן אונז זעמער פון די פעמילי, פון די אידישע קינדער, די קינדער פון ישראל. סאו מיט דעם לחיים גיימער אריינקריכן דא גלייך אינעם לייוו שישי, שקויעך ארי נאכאמאל פאר די דעלישעס וויינען, און עס גיימער אריינקריכן דא ווייטער וואס זיי האבן געבויט דעם מזבח, די נישט מזבח די ביג דיי, די טעריטארי, אה סאו תחוה, דאס האב איך געוואלט יעצט רעדן, אז דארטן אין תחוה און די אלע פלעצער ווי די גייסט ארום דארטן, סאו ס'איז דא לענדער וואס איז די נעמען פון די שטאט, די נעמען פון די געגנט, יענץ האט באקומען די נאמען פון די וויין, מערלאו, ס'איז באקומען נאכדעם די גרעיפ האט באקומען די נאמען נאכן פלאץ דארטן. ס'איז דא דארטן אלע שטעט ווען דו גייסט אריין אין די מעפ פון פרענס, גיי אריין די סאוט אוו פרענס וועסטו פלוצלונג דערקענען דו וועסט מיינען ביסט אין א וויין סטאר. איין רגע! זיי האבן געגעבן שטעט נאך וויינען? ניין, זיי האבן געגעבן וויינען נאך שטעט. און נאכדעם אפילו ס'איז דא א שטאט וואס הייסט דיזשאן. דיזשאן איז נישט קיין וויין, דיזשאן איז מאסטערד. די מאסטער דזשיזשאן, מ'מיינט ס'איז עפעס א רעסעפי, לייג אריין דיזשאן מעסטער, די דיזשאן מעסטער, די עכטע דיזשאן מעסטער קומט מיט ווייט וויין אין איט, וועגן דעם ווען איינער פארט אהין דארטן זאל ער אבאכט געבן נישט קויפן די רעגולער דיזשאן מעסטער וואס זיי פארקויפן, ווייל אלע האבן ווייט וויין, עס איז א שאלה וועגן יין נסך, וועגן דעם איז דא כשר'ע דיזשאן מעסטערס וואס איז דא, אבער אזוי איז דא אין יעדע פלאץ איז דא דארט סאוויניאן, סאוויניאן, סאוויניאן איז נישט א מין וויין, סאוויניאן איז א שטאט. די זעלבע זאך איז דא, געב מיר נאך, מער דארשטיג ווען איך טראכט פון דעם, וואס? קאדילאק. קאדילאק, טאון קאר, קיא, סעדאנא, ניין עס איז נישט דא דאס. סיענע?
סיענע איז אין איטאליע.
ביסט זיכער? אה ווייל עס איז אויך דא סיענע. סיענע איז דא אין איטעלי, איך בין אמאל געווען אין איטעלי בין איך געפארן אין א שטאט אין סיענע, און דארטן האב איך געטראפן א ריזיגע שול דארטן, כ'האב זיך אריינגעלייגט א הערליכע ריזיגע שול אין סיענע, און מעדינא, ס'איז דא מעדינא, הרב חזקי די מעדינא, דאס איז סיענע, אה, סיענע איז ספאנישע, סיענע איז איז אין איטאליע, און נאך מער איז נאך מער דא בארטענורע, בארטענורע איז נישט נאר די בארטענירע, רבי עובדיה פון ווי קומט ער פון בארטענירע נישט אין שבת גערעדט. סאו אלע מיני וויינען, אלע מיני וויינען האבן האבן א מקום פון ווי זיי קומען, סאו במילא איז ס'האט נישט צופיל, ס'האט נישט צופיל, מ'קען נישט זאגן אז דער גרעיפ איז אזוי, ס'קומט פונעם ערד, פונעם פלאץ דארטן, און במילא והמקום ששמי, ממילא ברענגט מען צו, מ'ברענגט צוזאם די גאנצע וועלט, מען ברענגט מען אלעס ארויף, אלע ערד קיין ארץ ישראל, די מאמענט מ'טרינקט א כשר'ע וויין, און מ'טרינקט עס מיט תורה, מ'זאגט א לחיים איינער מיטן צווייטן, ברענגט מען אריין די שבועת השכינה אין דעם, און מען ברענגט אריין שמחה, אז די עיקר איז וואס האבן מיר שוין געלערנט נעכטן, אז מען דארף דינען די עבודה השם יתברך טאקע זיין בשמחה, תחת אשר לא יבעט את השם געכער בשמחה וטוב לב, אויב מיינט צו זאגן אז מען האט נישט געמאכט א לחיים אדער באמת זיך געפרייט, און כ'וויל שוין זאגן טאקע אז טאמער איינער סטראגעלט מיט די אלקאהאל אדער די זאכן, מוז ער נישט טרינקן קיין וויין, ער קען טון בשמחה אן דעם אויך, עס איז נישט געמאכט געווארן אויף אזוי, דאס איז נאר א ווארט אז מען קען געבן צדקה, מען קען מען קען ספאנסערן די חק, און מען קען, דאס איז נאך א גרעסערע ענין, און מען קען קויפן וויין ביי א נאבל, און וואס זיי ספאנסערן די חק און געבן פאר מתנה פאר אידן, און מען קען מיט דעם מוצא זיין. אז מען קען אז מען קען מוצא זיין קידוש מיט א צווייטן, קען מען אויך מוצא זיין דעם ענין פון יין. על כל פנים, די עיקר שמחה איז תורה, און ממילא לאמיר אריין דזשאמפן גלייך דא אין די הייליגע לבושים פון די כהן גדול און די כהן הדיוט, ווייל לבושים זענען א שטארקע זאך, נישט אזוי ווי מען זאגט אדוני דיר בעקעטשע, ביקאוז די בעקעטשע איז סאמטינג וועליובל, איט טעלס יו ווער ביסטו, ווער בין איך, וואס האב איך אן דא, א לבוש איז סאמטינג דעט טעלס יו הו יו אר, פארשטייט זיך אויב דאס איז פארגעסן גייט מען דיך נישט פארשטיינערן און דו ביסט נישט ווייניגער ווערד וועגן דעם, באט ס'פארציילט דיך עפעס ווער דו ביסט, ס'זאגט דיך ווי דו שטאמסט, א בני מלכים האט א ספעשל קעיפ, האט א ספעשל לבוש וואס ער האט אן, דער כהן גדול האט געסערוויסט דעם אייבערשטן,

איז דא ענינים פון די אור המקיף, מען טוט זיך אן א לבוש עליון, מען טוט זיך אן ווי די צדיקים האבן זיך אנגעטון די אלע זאכן, די גארטלעך, האבן זיי מכוון געווען אין דעם זאכן וואס זיי האבן געטון, דא האב איך געזען שטייט דא אין די זייט שיינע תורה'לעך וועגן דעם, שטייט דא ביים שינעווער רב האט מען געזען גרויסע ענינים ווען ער האט זיך אנגעטון די מלבישים נאך די מקווה, ער האט זיך אמאל אויסגעדריקט עטס מיינטס אז מלבישים איז א קלייניקייט? די געפונענע פרטי אדמו ר בשם פון כהן דארפן ווערן געמאכט דורך חכמי לייב. דאס איז ווייל אדמו ר בשם איז געווען באהאלטן טיפע כוונות וואס נאר די חכמי לייב האבן דאס מרגיש געווען. די זעלבע זאך מיט די ציץ, די זהב טהור, צו האבן ריין גאלד קודש לשם, מיט דעם ווערט מען זאלסט זיך ועשיתו ציץ, זאלסט זען און זיך גוט איינקוקן, ציץ, מלשון מי ציץ מן החרקים, זהב טהור, צו האבן ריין גאלד קודש לשם, מיט דעם ווערט מען הייליג פארן אייבערשטן. אז מען זאל זיך גוט אריינקוקן און מען וועט זען די גאלדענע יונים פונעם תלמיד ביים שם הקדוש, אזוי זעט מען די שיינע ביוטיפול זאכן דא, לאמיר אריינקריכן גלייך דא אינעם ליל שישי, ווייל אונז גרייט מען זיך שוין יעצט אויף שבת זכור! שבת זכור, יעצט געדענקט מען איין זאך, נישטא קיינער וואס קען אונז קאלט מאכן יישר כחו בדרך, אונז האלט מען שוין יעצט דרײַ טויזנט דרײַ הונדערט און זיבן און דרײַסיק יאר נאכדעם וואס מען האט אונז געגעבן די תורה, און אונז שטייען מיר יעצט דא אין א הייל, ארומגענומען מיט כשר'ע וויינען, אונז זעמער דא לערן מיר אונז תורה, תורת משה, יעצט געווען די יארצייט די וואך פון משה רבינו, און עס איז מיר שוין איבער דריי טויזנט יאר שפעטער, און די זעלבע תורה לערן מיר אונז, און אלע זאכן וואס אונז לערן מיר נאכדעם זענען געבעיסט אויף די טעקסט, אויף די תורה. ווי אנבעליוועבל לאקי אונז זעמער אז אונז קען מיר לערנען אין די פסוקים אין די תורה פונקטליך וועלכע אוטפיט, ווי גרויס און ווי קליין, וועלכע קאלערס איז געווען דאס, פרעג איינעם להבדיל אלף אלפי הבדלות, פון די פון די ראמאן עמפייער וויאזוי איז געווען אנגעטון די ערשטע פויבסט און די רעסט זיי האבן זיך איין זאך קענען ענטפערן אפשר זאל מען טרייען צו זאגן אז עס איז געווען אזוי ווי עס שטייט אין די תורה אזוי ווי די כהן גדול אזוי ווי דאס פארוואס ווייל זיי האבן נישט קיין עכטע אייגענע קולטשור קיין אייגענע אויב עניטינג טרייען זיי צו נעמען וואס אונז האבן אראפגעברענגט וואס מען האט געברענגט אראפ אויף אונז אויף די וועלט די זעלבע זאך מיט די מוסלמענער זיי אלע די קוראן זאגט וואס הייסט די קוראן זאגט קען אלס אנקומען דרייצן הונדערט יאר שפעטער, ער זאגט נאך ער איז פון די וואס ער שרייט און טשיעט און קאפיעט, די אנלי פראבלעם איז אריינקומען ביי די אידן צו טשיעטן ווייסט ווען? יום כיפור, וועגן דעם פאסט ער, ראמאדאן, וועגן דעם בוקט ער זיך, בוקט ער זיך אלל די וועי אראפ, ער האט נאר דאס געזען, און וועגן דעם דאווענט ער פינף תפילות, ווייל דאס איז נאר געווען אין קיבוץ אין אילת, וויפיל דעם האלט מען שוין פון פון פינף אקעי, יא, און געדינט אלע זאכן, זעהט ער האט ער גענומען, אלעס האט ער גענאשט און געטשיעט פון אונז, אבער די ארידזשינעל סאורס האבן מיר אונז די נטורים, גייען מיר יעצט אריינגיין ווייטער דא ווי אזוי מען האט געבויט דעם אייפאד דעם חושן, און מיר גיימיר גיין ספיד לערנינג, נישט חלילה כיפערן, אבער מען גייט גיין אן די אריכות, אז מען קוקט אריין אינעווייניג רשי. ס'איז דא אזויפיל ביוטיפול דיטעילס, אבער אונז גיימיר גיין מרבין בשמחה. זאגט דער פסוק תצוה ק ח, ק ה, ווי איי שטייגט צויי שטייער ארויס איז אין די צוויי אנדערע עקן פון די צוויי געפלאכטענע קייטלעך טיטן זאל מען געבן א שטייער משבצות אויף די צוויי קעסטעלעך ונשאתו על כספות העופות זאל זיי געבן אויף די צוויי אקסל בענדער. אל מול פניו, אקעגן די אייפאד'ס פנים, דאס הייסט די דרויסענדיגע זייט פון די אייפאד, דורך צו קאנעקטן די קייטעלעך איז אויסגעקומען אז די חושן האט געהאנגען אויף די אקסל בענדער, און איך גיי לייגן אביסל דא אילוסטרעישאנס וואס כ'האב באקומען דא פון א גוטע פרענד, כ'מעג זאגן דיין נאמען? ישראל דוד סעגעדין, ישראל דוד איז א יד, על יד החזקה, ישראל דוד סעגעדין ער האט אויך געגעבן שיעורים פאר א לאנגע צייט, ער זאגט מיר יואלי איך בין דזשעלעס וויאזוי ס'איז די קאנסיסטענסי, איך בין נאר געגאנגען צוויי יאר, זאג איך ווארט נאר ווארט נאר איך האלט נאר איך האלט נאר הונדערט און וויפיל שיעורים האבן מיר אונז? הונדערט און טווענטי טרי? הונדערט טווענטי פאר? סאו איך איך שטארק מיך איך שטארק מיך נאך, סאו באט טענק יו פאר די חיזוק, שקויעך. סאו ער האט געמאכט אילוסטרעישאנס, זיך דיינע שיטס ארויפלייגן דא, ווי מ'קען זעהן וויאזוי ס'איז פארגעקומען דא. עס איז אריינשיקן פאר אים יא? וואס איז סא אין דאס לייגן א ש עס שטייט הבו זהב צוויי רינגלעך פון גאלד וואס סאמטאם אויס מען זאל זיי לייגן א שניי כתות החושן אויף די צוויי עקן פון די חושן אלס פאסוי אויף זיין זוים אשר על עבר האפוד וואס איז צו די זייט פונעם אפוד דאס הייסט די אונטערשטע זוים פון די חושן וואס גרעניצט זיך מיט די אפוד אזוי ווי דו זעסט אין די פיקטשער בויסו פון אינעווייניג. וואס איז וואס שטייט אבי זו אויף און דו זאלסט מאכן צוויי רינגלעך פון גאלד ווען עס האט אויסען דו זאלסט זיי געבן א שטארקע עס וואס אויבן אויף די צוויי אקסל בענדער פונעם אייפאד ממעטה פון אונטן מ מ פניו פון אקעגן זיין פנים לעומת עס מאכט בארטו אקעגן זיין באהעפטונג דארט ווי די אקסל בענדער זענען באהאפטן צום אייפאד ממעלה חי שבו אייפאד העכער דעם גארטל פונעם אייפאד ווייל ירקות איז החושען און זאלסט זיי ירקות איז קאנעקטן באהעפטן אזוי ווי רש י זאגט א גאנצע די ווערק כסיים לביקור, אז מ'האט באהאפט אין די בערג, מ'האט עס געמאכט גראד. מ'העפט נאך די חושן מיט א בעוצאו פון זיינע רינגען, ער האט אבער צואייפערט צו די רינגלעך פון זיין זיין ביים אייפעד, בפסיל תכלת, מיט א פאדעם פון בלוי וואל. וואס הייסט? להיות אז די חושן זאל זיין על חשב אייפעד, אויף די גארטל פונעם אייפעד, ולא יזיז זיך החושן מן על אייפעד, ס'זאל זיך נישט אוועקרוקן, דעם וואס די חושן זאל זיך נישט אוועקרוקן פון די אייפעד, ס'זאל זיך האלטן פעסט, אדער מיט א פינטל, פעסט, ס'זאל זיך האלטן שטארק און טייט אז עס זאל זיך נישט אוועקרוקן אדער ארומדרייען, האלא, טוט זיך, רוקט זיך אהין צו אהער, ונשאו אהרן, ער וועט טראגן את שמות, אהרן וועט טראגן את שמות די נעמען בני ישראל, פון די קינדער פון ישראל בחושן המשפט, מיט די חושן וואס מאכט קלאר יעדע זאך, די משפט זאגט רשי צוויי פשטים, איינס איז אז עס האט געמאכט קלאר אלע קוועשאנס וואס מען האט געהאט און ס'איז געהאט א א אזוי מ'גייט שוין זעהן באלד, על לבו אויף זיין הארץ מבואו אל הקודש, ווען ער וועט קומען צום צו דעם הייליגן לזיכרון, א געדענקעניש לפני השם פאר א אייבערשטן טאר מען שטענדיג, וואס הייסט לזיכרון? מ'האט שוין גערעדט פריער אז די נעמען פון די צדיקים פון די אבות פון די בני ישראל זענען געווען דארטן, און דאס האט מען געוויזן פארן אייבערשטן זיין אז כאילו צו צו צו צו געדענקן, צו דערמאנען פארן אייבערשטן, קוק אן, קוק אן די צדיקים, וועגן דעם זאגט מען זכר צדיק לברכה, אז מען געדענקט א צדיק איז לברכה ברענגט עס ברכות. ונשאת, און דו זאלסט אריינלייגן, אל חושן המשפט, אין די חושן משפט, את האורים ואת התומים, וואס איז געווען די אורים ותומים, זאגט רשי, אז עס איז געווען די שם הוויה, אנדערע פותח הזקנים און די רמבן זאגן אז עס איז געווען די עיין בית שמש, אבער וואס איז געווען, עס איז געווען א הייליגקייט אין דעם, די אורים וואס האט לייכטער געמאכט, ואת התומים, עס האט געהאט די אותיות דארטן, ס'האט, ס'דא רשי, מפרשים זאגן, ס'האט געהאט אלע אותיות, און ס'איז געגאנגען יוט געשטיפט זיך אין די ערשטע סקרין וואס ער האט געהאט וואס האט געגעבן די תירוץ און ס'האט אויפגעלאכטן אויף וואס מ'האט געדארפט וויסן, עטס קענטס זיך פארשטעלן ס'איז נאך נישט געווען אזאך ווי סירי דעמאלטס, ס'איז נאך נישט געווען די אלע זאכן, ס'איז געווען אסירים ותמימים, ס'איז געווען אזא, מ'האט געזאגט עירים ותמימים, וואס איז די, ס'האט געזאגט די משפט, און אים האט עס געהייסן עיר ותימים והוי און זיי זאלן זיין. א לב אהרן, אויפן הארץ פון אהרן, בבואו זאלן קומען לפני השם פארן אייבערשטן, ונשאו אהרן, אהרן האט זיך געפירט אלס משפט בני ישראל, די משפט פון ליע'ס קינדער, אליבא וואס זיין הארץ לפני השם, פארן אייבערשטן תמיד, שטענדיג, פארשטעלן זיך נישט נאר מפרשים וואס תמיד, און וואס האט אמאל געדארפט ארויסגיין בזכות האבן זיך גענומען דאס, ניין, ס'מיינט צו זאגן תמיד, איז דא אפאר מפרשים אבער דעם, אבער די זעלבע זאך איז אויך מיטן ציץ, און ס'וועט מען באלד רעדן וועגן דעם. וסי ס. און דו זאלסט נעמען אויס'ן עילוי אייפאד די אויבער העמד פונעם אייפאד כליל תכלת, זאל זיין קאמפליטלי כליל תכלת, פיור בלו, ס'איז גאנץ א גוטע נאמען פאר א, כליל תכלת איז שוין דא מיט אן קאמפאני נאמען, ניין? כליל תכלת? פיור בלו. איים בלו אבאדיבאדאדא. ס'זאל זיין בלו, ס'זאל זיין ממש פולי בלו. והוא סיסרא, יא, והוא סיסרא, ס'זאל זיין פי ראשו בשוחו.

בערי, העלאו. מעשה אוהרייג, א וועבער ארבעט דארף עס זיין. כפי תחלו אזוי ווי די עפענונג פון א פאנצער, יהיה לו, זאל דער זוים זיין פאר אים לא יקריה, ס'זאל זיך נישט צוריסן, ס'זאל נישט ווערן צוריסן, אדער אן אנדערע פשט איז אז מען האט עס געמאכט אז מען האט געעפנט די זוים און ס'איז נישט געווען, מען האט עס געעפנט נאכדעם וועט עס צורייסן, מען האט עס געדארפט נייען אויף א אופן אז ס'זאל זיין א אפענונג אריזשינעל לכתחילה ווען מען האט עס גענייעט, אז לא יקריה, נישט אז מען זאל עס צורייסן. וואס איסו על שילוב זאלסט מאכן אויף זיין אונטער זוים רימוני ת מיל גראם און אזוי ווי ת ח פון פון פון מאטעריאל מ'האט גענומען אזוי ווי א מיל גראם האט א רינדעכע געווען מיט א אויבן א מאשני אזוי אזוי האט מען געמאכט פון מיל גראם פון א געמוזשאכץ פון די אלע מיני מאטעריאל פון תכלת וארגמן בלוי און פורפל מ'האט וואס על אש און אין רויטע פאדעם על שילוב סביב

אזוי איז ארומגעגאנגען ארומגעגעזאנגען און אלעס האט געהאט העכערע זאכן ווי שמות קדושים והא יארן ס'וועט זיין על אהרן על אהרן אויף אהרן לשרייס צו באדינען לסערוויס צו באדינען ונשמע און מ'וועט עס הערן ונשמע קולו און מ'וועט הערן זיין קול בבואו אל הקודש ווען מ'קומט אריין אין קודש לפני השם פארן אייבערשטן בצאתו און ווען מ'גייט ארויסגיין ולא ימות און אזוי וועט ער נישט שטארבן סאו אויף דעם אויף דעם שטייט די רמבן זאגט אז אז פארוואס האט מען געדארפט האבן דעם קלינגעלינגעלינגעלינג צו אלערטן די מלאכים די יומענס קומען, יומענס גייען, אדער דאס איז געווען סאונד, אונזער סאונד, אונזער לעבן, לעבן אונז א וועלט פון סאונד, און כדי אז אונז זאל מען פארשטיין אז דא געבן מיר אונז פלאץ פאר די מקום אווי יומען ביאינג קען אריינקומען אינעם הייליגן פלאץ, סאו האבן מיר עס געמאכט אז דער מלאך, אז אונז זאלן פארשטיין אז אונז זאגן פארן מלאך עקסקיוז מי, שלום עליכם מלאכי השרת, צייס לכם לשלום מלאכי השרת, אונז קען מען יעצט צוגיין, אונז גייט מען שטיין דא. די הייליגע אנדערע מפרשים זאגן אז צו מודיע זיין פאר די אידישע קינדער, דא גייט דער כהן, דער כהן גדול, הערטס, עטס וועטס הערן דאס, חי אדוני ואמר רבינו, חי, חי אדוני, דער רבי קומט, דער רבי גייט, חי אדוני ואמר רבינו, זאגט ער, מ'מאכט, מ'מאכט א נויז און א, און א, און מ'איז מודיע, מיט דעם וואס אונז האבן, שמיעה, און אונז האמער סאונד, אונז האמער דאס, קען מען עס מודיע זיין אז דא גייט דעם שליח פונעם אייבערשטן. און ולא ימות און אזוי וועט נישט שטארבן, ווי צי ס'וועט ציץ זאל אויף דאס מאכן א ציץ, וואס א ציץ זאגט ער אז האט צוויי לשונות, אדער ציץ אז מ'זאל עס זעהן אייביג, ס'ליגט דא אייביג דא. די מקום תפילין, מען קען עס זעהן אייביג, דא ליגט עס אין די פארהעד סטרעיט, און האבן דא א ציץ אז ס'איז געשיינט, ווייל ס'איז געווען זוה אויף טהור, און ווען ס'איז געוואקט, מען זעהט גאלד, ביוטיפול גאלד וואקסט דא, ס'איז אייביג געשיינט, ריפלעקטעד פון אלע זאכן זייטן ארום, זוה אויף טהור פון גאלד, ריין גאלד, ופתחתי עליו פתיחה חותם, מען זאל עס אויסקריצן אויף דעם. אן איינקרויצן אזוי ווי א זיגל, וואס זאל שטיין דארטן? די ווערטער, קודש לשם. סאו עס איז דא א מחלוקת צו זאגן קודש ל און נאכדעם די י' קא ו' קאי, אדער קודש לשם, און ס'איז געווען צדיקים וואס האבן געזאגט אז זיי האבן עס געזען אין רוים, זיי האבן געווען טא די וואטיקאן און זיי האבן געזען דארטן באהאלטן דעם דעם דעם קודש לשם. ושמתו עושי על פסיל תכלת, און זאלסט ארויפלייגן אויף אים א פסיל תכלת, א פאדעם פון בלוי וואל, והיו על המצנפת, און ס'זאל זיין אויף די מצנפת א מילפאנעי מצנפת יה, און ס'איז געווען פאר טייטענינג פערפעסעס אז מען זאל לייגן דעם אויף דעם רש י איז מסביר עקזעקטלי האו און ווען, האסט געמאכט אילוסטרעישאנס פון דעם? האט געמאכט אזוי שיפ שיפ וויק סאו טייטש זאל זיך שאקלען, זאל זיין סיט בעלטס פון אלע זייטן גרייט אז דאס זאל זיך נישט רירן, דאס איז די מעין סענטער און פוינט פון די כהן גדול. והוי הוא, א מיצר אהרן ס'זאל זיין אויף די שטערן פון אהרן ווען עס איז אהרן האנט זאל עס נעמען אזא וואוינער קדושים און זאל נעמען מיט דעם די זינד פון די פון די דורך די קדשים אשר יקדיש בני ישראל די אידישע קינדער וועלן הייליגן לכל מתנות קדשיים אלע מתנות אלע אברים און איימערים און אלע זאכן וואס מען ברענגען פאר די קרבנות והוי הוא מצחו און ס'זאל זיין אויף זיין שטערן תמיד שטענדיג סאו דא שטעלט זיך די קשיא דאס וואס הייסט אייביג שטענדיג? די פרשה פרעגט דאס ווען קען עס דאס אייביג מאכן? נאר ס'איז דא צוויי תירוצים איינס איז והוי הוא מצחו ס'זאל זיין שטענדיג

אז דו טראגסט א הייליגע זאך אויף דיר, וואס שיבצתו, שיבצתו, האלאו, זאלסט קעסטלן א כסונת די העמד שיש פון לינען, די העמד פון לינען, ועשיתו מצנפת שיש, און זאלסט מאכן א הוט פון לינען ואבנט א גארטל תעשה מעשה רוקים, עס זאל זיין א ספעשל א קונצליכע ארבעט וויאזוי מאכט מען עס, מאך פון איין זייט איין פיקטשער און פון די אנדערע זייט נאך א פיקטשער, און דאס איז עס איז געמאכט געווארן אזוי שיין און אזוי קונצליך אז קוקסט עס איין זייט זעסטו איין זאך, קענסט די אנדערע זייט? אה, אנדערע זייט. אמאל, היינט קען מען מיט קאלער קאפי, היינט קענסטו, באט דאס איז געווען אויף א, אויף א, געוועבט אויף א מורא'דיגע, מורא'דיגע ביוטיפול וועג. ולבני אהרן, דא רעדט מען שוין פון די כהנים הדיוטים. די קינדער פון אהרן טייסער כסא'ן זאלסטו מאכן פאר זיי העמעדער. וואס טוסטו להם אויף נייטן זאלסטו מאכן פאר זיי גארטלעך. און מגבעות תעשה להם, און היטן זאלסטו מאכן פאר זיי לכבוד לתפארת. זאגט דער רש ב אז די היטן האבן געדארפט זיין הערליך שיין, און ס'איז געדארפט זיין א פראכטפולע רויעל מין היט, אז מ'זאל וויסן דא גייט א כהן. צו שיינקייט לקבוע ולתפארת, וויל בעש ט אויס האבן זאל זיי אנטוהן, דאס איז דער דער דער הלכה איז אויף משה רבינו זאל זיי אנטוהן, עס איז אהרן אחיך דיין ברודער אהרן ואת בניו און זיינע קינדער איתו מיט דעם וואס שעכט אויס האבן זאל זיי זאלבן, און מלא עשרות ידים זאלסט אנפילן זייער הענט, ווי קדשת אויס האבן זאל זיי הייליגן, דאס הייסט דורך דעם דורך דיבור, וכן ארי זאלן דינען צו מיר, נאך א פשט האב איך געזעהן אז זיי זאלן זיך רייניגן, שטייט נישט ורחצו דא? אה, דאס איז באלד, אקעי. זעסטע? אקעי, נעקסט. ועשה להם, מ'זאל מאכן פאר זיי מכנסי בד, הויזן פון לינען, לכסות בשר ערווה, צו פארדעקן די לייב פונעם ערווה, ממאסניים ועד ירחיים, י י, פון די לענדן ביז צו די דיכן זאל זיי זיין, והיו אל אהרן על בניו זאל זיין אויף די, אויף אהרן אויף זיינע קינדער, בבוא יום, ווען זיי קומען אויל מועד צו די אויל מועד, אויב בגיר שתא מן המזבח, אדער ווען זיי זענען נענטער צום מזבח לשבת בקודש צו באדינען אין דעם הייליגן, אין דעם הייליגקייט, ולא ישיא אבן ומה ישיא און זאל נישט טראגן אז זינט נישט האבן ח ק אז עולם דאס א געזעץ אויף אייביג דאס איז ממש ח ק לא לזרעו אחריו פאר אים און פאר זיינע קינדער נאך אים. וזה הדבר, פסוק קאפיטל קט ס, וזה הדבר, און דאס איז די זאך אשר תעשה להם וואס זאלסט מאכן פאר זיי לקדש אותם, צו מאכן, לקדש אותם זיי צו הייליגן, לחיים לי, זיי צו מאכן דינען צו מיך, לקח פר אחד, נעם איין שטיר, לי לקח איז אויך חק ל יוי לי, לי לקח, לקח, איך זעה נאר דאס, ווייסט איך מיין, מ'פלעגט טוהן, איך פלעג אמאל טוהן מאלדינגס אין די יונגע יארן, ווען איך בין אנגעקומען א פלאץ האב איך גלייך געזעהן, אט איז א פארטי פייוו, דאס איז עס טרי אין א קארער, דאס איז פייוו אין, מ'לעבט דאס, אז א מענטש זעהט עס, קוקט ער א גאנצע צייט דאס, דאס איז אייביג אזוי, סאו איווען זייט איך לערן חק, זעה איך איבעראל חק, לחיים לי לקח. פאר אחד נעם א פאר אחד בן בקר א יונגערע דברי עילום און ווידער שניים צוויי תמימים גאנץ אן א פעדער ולחם מצות דאס האבן מיר געלערנט היינט אין מסכת מנחות געדענקסט אין די משניות אלע דיטעילס פון די אויל פון גיסן ולחם מצות און די ברויט די מצות'דיגע ברויט וואס קנעט קנעט מיט הייס וואסער וחלת מצות און די דיקע מצות בליל ושמן איז געמישט מיט אויל מען מישט אריין די אויל פארן באקן רקיקע מצות און דינע מצות די קרעקערס משריחים בשומן. וואס איז געשמירט מיט אויל נאכן באקן, סולת חיטים, וואס הייסט משיחים, וויאזוי האט מען עס באזאלבט, זאגט רשי מיט קי יבנות, רייט, פון פיין מעהל, פון ווייץ, תעש עושים זאלסטו זיי מאכן מנוסתו עושים על סל אחד, און זאלסט זיי געבן אין איין בעסקעט וקרבתו עושים זאלסט זיי דערנענטערן בבשר אין דעם קארב אין דעם בעסקעט, וועסט א פאר אין דעם שטיר, ושני עוברים די צוויי ווידער וועסט אהרן און וועסט בניו, און דעם אהרן און דיינע זין און זיינע זין טאקע וועלסטו דערנענטערן א פסח אויפן מועד, צום אריינגאנג פון אוהל המועד ורחצת עושים במים, זאלסט זיי ווישן, זאלסט זיי וואשן מיט וואסער. וואס הייסט במים? שטייט נישט במים? ווייל במים מיינט מען זאגן אין דער וואסער. ווייל ווען דער ריבניצער האט געפרעגט ביסט געווען אין וואסער? האט ער נישט געמיינט צו זאגן ביסט געווען טרינקן וואסער א פוילן ספרינג. ער האט געמיינט צו זאגן ביסט געווען אין וואסער. במים מיינט זאגן אין מקווה. סאו די זעלבע זאך דא, ורחצת עושים במים, זאגט ער אז מיינט מען ביים מים מיינט צו זאגן אין טובל אין א מקווה. און דא לערנט מען זיך אויך נאך ארויס, זאגט שטייט דא, ואת אהרן ואת בניו, שטייט עקסטער, שטייט נישט ואת אהרן, שטייט נישט את אהרן ואת בניו, ס'איז מיינט צו זאגן אז מ'טאר נישט טובל'ן א קינד מיט א טאטע צוזאמען, איז מרומז דא, ואת אהרן ואת בניו, זאל זיין אין א מקווה פון וואסער, ולקחת את הבגדים, און זאלסט נעמען די קליידער ולבשת את אהרן, זאלסט אנטון דעם אהרן את הכתונת דעם העמד, ואת מעיל האפוד,

על המצנפת, אויף דעם הוט, אזוי ווי מ'האט שוין גערעדט פריער, ולקחת, און דו זאלסט נעמען את שמן המשחה, די זאלב אויל, והצגת על ראשו, און דו זאלסט עס גיסן אויף זיין קאפ, אין א פארם פון א קופיה וואנוס, אזוי ווי מ'האט שוין גערעדט פריער, רשי זאגט אזוי ווי פארקערט אין איהם, איין פשט איז אזוי ווי א סי, אדער א ס' מיט א שטרעכל אונטן, א ק' לויט רמב ם, לויט יעדער איינער וואס ער איז, זאל מען שוין שמירן ווי דו, ומשחתו עשו, און דו זאלסט אים באזאלבן, און זאל מען שוין זוכה זיין, ומשחתו עשו, דו זאלסט אונז ברענגען משיח, און זאל מיר אלע געהאלפן ווערן, ברוך השם לעולם אמן ואמן! טשאו.